Na bagwera ba puku lehono re il'o lebelela serato sa rena sa thepudi fao re il'ong go lebelela tšhomišo ya dibokantšu go tšweletša moko wa sereto. Re il'o lebelela dibokantšu ka moka tše di tšwelelang mo seretong se gore na bjale ka ge di šomišitšwe di ra di šupa eng. Re na le dibokantšu tša go fapana, re na le bo Kgomo Selotwapotleng, re na le bo Motho Ntshotshororo, Motho Matepetepe. A re lebeleleng gore na dibokantšu di šomišitšwe ka tsela ya mohuta mang. E, mo seretong sa rena sa Thepudi, gantšinyana nke ke rata go se ruta ne ka baka la gore polelo ya sona ga se ya go kgahliša. Ne re lebelela ka mokgwa e leng gore mongwadi o šomišitše Dibokantšhu ka gona, ka mokgwa o ke tlhalositšeng ka gona, ba re kgomo ya tshwa e gangwa ke mang? E gangwa ke nna Thepodi Mothontsho Tshororo. Fa ge ba bolela ka Mothontsho Tshororo ba ra gore ba bolela ka motho yo moso, mohlomongwe wa go tiya, wo e leng gore boso bja gagwe bo a tšhoša goba boso bja go tsenelela. Lentšu le ke motho ntsho tshororo re na le Ee, lentšu šilo ke motho le ntshotshororo. Sepela o lebelela gore na ke dikarolo tše difeng tša polelo. Go fa mohlala, motho ntshotshororo re ka re ke motho ntshotshororo ke lehlaodi, le hlaola ka mokgwa a leng ka gona. E, Thepodi ke motho matepetepe, motho wa go tsofa, wa go tsošološa madiba. Ba ra gore ke motho yo motelele, wa boikga, wa go ba le boikgantšho, yo e leng gore o tsošološa madiba. Go ra gore fao e le gore a gone bophelo, yena o a bo tliša. Go ra gore fao e leng gore mohlomongwe motho gona o jewa ke bodutu, yena o dira gore go be le lethabo, o a tsošološa lethabo ka gae. Ke motšofe, ke tšofetše wa go wela kgwahlano. O ra re ke motho yo e leng gore o tšofetše e le ruri. Fela ge e le bjang ke, ke ja bjo botala, bjo botala-tala bo ka mohlaka, gobane bja go hlabja ke mnaka bo ka ntšhela mokgohlwane. O itlhalosa gore yena, um basadi ba ratanang le bona O rata ba ba talana, o rata jwaibo yo go talana, o ra o rata makgarebe a mannyane gobane ba bakgekolo ba ka tla ba mo tsentšha malwetši, mohlomong malwetši a a e le gore a ka sepišana le taba tša thobalano. Ga ke nyake go tsena mo ditabeng tšeo. Um a re lebeleleng motho wa matepetepe ke motho wa go ba le boikgantšheo. Gape gape e le yo motelele. Akere ke rile ke lebelela dibokantšu. Dibuka tša, tša rena ke Mothontswaroro le Mothomatepetepe. Gape gape re na le eh dibokantšu gape gape tše ding tše di tšwelelago fale. Ba re ge o ka kwa ba re nna Thepodi, ge o ekwa ba re nna Thepodi ke Sejato, mathaka a bone ge ke a amoga makgarebe. Eh ba re ke Sejato Ma, eh, banna ba bangwe ka baka la gore ba mmone a ba amoga ma, magareng. O re, Ke tloga ke ya šupa ka laka le ledu ntsobokwane. Gona fa ke botšišitše, ba mpotša gore ge go bolelwa ka le ledu ntsobokwane, go bolela ka le ledu le e leng gore ke le letelele. Goba mohlomongwe go ka ba go bolelwa ka seledu se setelele. Eh, le ledu ntsobokwana. Yona thitela boreletšana. Thitela boreletšana fa. E, ge ke botšiša, go hlalosa gore e, ba šupa go setho sa bonna, o ra gore yena o tloga a ba šupa ka thitelwana boreletšana. Go ka lebelela setho sa, sa bonna, o hlalosa gore ko pele kwale se na le boreletšana, ka mokgwa a hlalosang ka gona. E, ke kgona go kwešiša gore ka mokana lena la tseba gore ke bolela ka eng. Go bolelwa ka setho sa gage sa bonna fa. Tlhaloso ye e šupa sebopego sa setho sa bonna sa thepudi. Gona fa ba re seboreletšana, leritha la mokgwatha sa wana. Go ra gore ge šetše a o kgwathile ka lona thitelwanaboreletšana ye ya gago ye, o tla ba wa bolela nnete. Ge o le kgarebe o tla bolela gore, Wa tseba re ke lesiba o be ba hlwa ntshenyetša nako, ke nagana gore ke hweditše monna, lehono ke hweditše monna, ke hweditše thepudi. Ko re ba re ge e šetše a go kgotlile ka lona thitelwana boreletšana bjo, o tšwa ka nnete. A ke nyake go bolela go tšwela pele, khona kwiša re le nkwiša re ke ra gore ke ya kae. Ba re ke seemo seo se dirago gore kgarebe e kwe bose mo e bilego e bololela le diphiri. O a bolela gore wa tsa re keng, Johannes wola a ke sa mo nyaka, ke nyaka wena thepodi wa ka. Ke ka mokgwa a ithetang ka gona gore ke lerita la mokgatha sawane, go ra re gona fawe o ntšha ditaba tša bosawane. Ke ka mokgwa ba mpoditšeng ka gona. Lerita le le llego megopo ya bommago mosadi fela, go ra gore ke lerita. Lerita ka mokgwa a hlalosang ka gona ke setho sa gagwe ge se. Šomana le, le bona basadi bao, megopo ya bo mmago mosadi. Megopo, le a tseba sebopego sa ona gore bjang. Go ra gore Yena O lle megopo ya basadi ka go fapana ga bona. O ba sa kgethe. Goba ka mokgwa o ba e hlalosang ka gona. E, bo mmago mosadi fa e ra gore basadi ka go fapana ga bona. Ke di tlhalose tše ba mpoditšeng tšona, ke latile bakgalabe ba mpotša ba re, Le se nnyatše mmele go šošobana lena makgarebe. Khudu Mphato ke fa motšhaotšhele, Khudu Mphato ke Khudu Mphato. Khudu Mphato ke tšela tša thobalano, thobalano ye bose. O re ke fa motšhaotšhele, o ra gore ge o ka mo hwetša A ka se re mohlomongwe, Hei, hei, hei, wa bona? E no re ke reng khudumphatšo ke khudumphatšo, ke thobalano ya bose, go ra gore o e fa mocha o tšhele, ga a emiše. Go ra gore botla re ge letšatši le subela go fihlelela le ge le bwesa. A ke se rate sereto seke. Go nna, wa re o tloga wa be minotsotso o itokonya le boelela. O ra re mothoki ge o ile ko yena, o tlo lala o ipshina, o mmokona bose bja khudumphatho. O tloga o etša katse selo sa maruthorutho. Nkile la bona katse morago ga go nwa lebese e timona ka gona? Go ra gore le wena o tla bo o tloga o kwele bose bja mafelelo, mo e leng gore e bile tla be e šetše o bololotše le diphiri. Le ge a nkwera masogana a re nna ke ba sepela ka fase bokathethe. Bokathethe, thethe ba re ke semela se sengwe se mela fa o sa re ke sona o bona šetše se tšwelela kwale ka mokgwa o ba tlhalosang ka gone. Ke semela se e le gore se tsamaya ka fase ga mabu, o ka re se metše fa wa bona se le ko dimithara tše tharo go tloga mo e leng gore wena o tseba se le gona, se metše gape-gape. O ra re le yena ga a swarege. E le nna ge a re meriana ke šomiša ya go tla maebana, nna ke bjalo ka ka kgotlaomone. Kgotlaomone go šupiwa jam, jam, jam, ya, eh, ka Sekgowa ba e bitša gore ke jelly, jam, Sekgowa sa ko Amerika ba re ke jelly. Eh, ba re nna ke bjalo ka kgotlaomone, ke bjalo ka jam. Ke phala ba bantši, go ra gore boswi bja gagwe bo bapetšwa le bja Jabo, goba yona, ee, you, you know, re ke re Jabo. Ee, ke tloga ke phala ba bantši ba dilete, mankgaleraga. Ge ba bolela ka mankgaleraga fa, ba bolela ka banna ba go se šome, goba go ka bolelwa ka banna ba go dulela jwala bja setšo, ba e le gore ba phela ba tagilwe. Ka selotwapatleng gona ke a fologa. O re, Selotwapatleng sona? Aowa. O re, Ke a fologa. O ra re, Ke fana go fana ka sona, gobane wena o sa fologeng. Wena lesogana o le ngame ka mahlo o tla ja go bona, wa šebetša ka go, ka go nyama menyamo. O tla re o re o ya ko lekgarebeng La go botša gore wena o timana bjale ka tšhelete ya gago, sepela, ba go raka. Ee, ke selotwapotleng fa go šupiwa tšhelete. Ee, se ke ka mokgwa o e leng gore ee dibokantšu di tšwelela ka gona. Tlhalosa gore sebokantšu ke eng, gape-gape o laetše le dikarolo tša polelo, go tshwana le mo lentšu le re na le selotwa, a ke re la bona, ke leina, potleng, ke leina, ke leina le leina. Bjale ka ge le šomišitšwe mo seretong, le ra tšhelete goba yona kgomo, selotwa, potleng, e leng yona tšhelete. Ke dilo tše e le gore be ke nyaka go di dira gore le kgone go kwešiša moko wa sereto, thekniki ya dibokantšu go tšweletša pele moko wa sereto. Ge e ba o kgahlwa ke seo re se dirago, ee, se ka ba le mona, subscriber o be o re like. Re a leboga. Thobela.